Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! D'Gaming Joer 2026 kënnt jo lo sou lues an d'Gäng. Mee mir net, nee mir hänken nach am leschte Joer. An dofir weise mir iech och nach e puer Spiller déi et d'lescht Joer net an eis Episode gepackt hunn, ugefaange mat Little Nightmares. Dräi. Ah jo, Little Nightmares, déi kleng léif Horror-Franchise, bei deem der Kanner an enger vill ze grousser Welt begleet, wou alles zur Gefor ka ginn. Ech freeë mech scho sou richteg drop wat Tarsier Studios dës Kéier Wat ass elo? Supermassive Games? Déi maan dach just hier Multiple Choice Jumpscare Simulatoren.

Dir begleet dës Kéier de Lou an d'Alone duerch déi altraumhaft Welt op der Sich no, jo, also esou ganz kloer wat déi zwee do wëllen ass dat eigentlech net wierklech. Iergendeppes mat engem Spigel, bon ok, d'Story bei Little Nightmares ass eh ëmmer e bësse méi kryptesch gehalen, do ass den drëtten Deel och keng Ausnam. Optesch gesäit dat Ganzt wierklech immens schick aus, et sinn iwwerall Detailer an der Welt verstoppt, déi d'Spillwelt lieweg gestalten. Wéi an de Virgänger gëtt engem hei duerch verschidde Kamera-Astellungen eng Welt gewisen, déi massiv a bedrohlech ass. Dozou dréint och erëm de Soundtrack bäi an och d'Geräischer selwer ginn engem dat schauregt War do grad eppes? Gefill. Spilleresch hutt der de Choix tëscht dem Alone oder dem Low. Der Loun huet e Schrauwenzéier fir Maueren anzeschloen oder Géigner ze zerklappen. Den Lou ass mat Feil a Bou equipéiert. Franchise-typesch hutt der erëm verschidden Arealer, wéi eng Fabrik oder en Zirkus, déi der musst iwwerwannen. Dobäi musst der mol eng Batterie fannen, Këschte verréckelen, musst iech laanscht iwwerdimensionell Géigner schläichen oder och Fluchtpassagë packen. Leider ass dat ganzt net wierklech nei a Super Massive huet et a mengen Ae verpasst puer spannend Twists an d'Franchise ze bréngen. D'Steierung ass och erëm liicht schwammeg, wat ganz ok ass, an de Fluchpassagë kann et heiansdo nerven dass der e Sprong verpasst, mee dofir huet d'Spill fair Checkpoints. Ah jo, Sammelkrom gëtt et och, mee souwäit ech weess bréngt dee just puer Achievements oder Trophies. Dat eenzegt wat elo wierklech nei ass, ass dass der am Online Coop kënnt zesumme spillen. Couch Coop Frënn ginn leider lénks leie gelooss. Allerdéngs gëtt et keen Drop In, Drop Out System, wat zimlech doof ass. Ëmsou méi witzeg ass dann, dass Reanimal, wou jo basically eng aner Form vu Little Nightmares ass, e Couch Coop huet. Immerhin mécht d'KI e gudden Job an et kann een sech op se verloossen. Little Nightmares 3 huet einfach fir mech zwee Problemer. Den éischten ass, an dat ass elo perséinlech, mee d'Géigende sinn zwar ganz schick an tutti quanti an alles wat der wëllt, mee bis op den Zirkus huet et fir mech null Impakt an et huet mech leider e bësse kal gelooss. Jo ok, dann ass do e Risebebe, mee why? Eng Spannefra? Na, do war de Joffer am Zwee definitiv méi creepy. Och gëtt et keng richteg Connection tëscht den Arealer. Ech mengen, kloer, et huet eppes mat der Story ze dinn, mee do waren d'Maw an d'Pale City aus de Virgänger vill méi organesch a glafwürdeg. Deen zweete Punkt ass, dass d'Spill sech gameplaytechnesch null weiderentwéckelt huet. Alles wat ee mécht, huet een an de Virgänger och scho gemeet an deels war dat och méi spannend. D'Spill fillt sech méi un wéi e riesen DLC als eng richteg Suite. Dat wier jo nach alles iergendwéi ze verkraaften, awer d'Spill huet duerch e weidert Element total de Bock ofgeschoss. Et ass zimmlech kuerz, mat ebe ville schwaache Momenter an nëmme wéinegen Highlights an nodeems der déi 4 Kapitelen ofgeschloss hutt, gesitt der dass e Season Pass do ass mat zwee weidere Kapitelen an do géing et mech net wonneren wa se déi erausgeholl hunn fir nach e bësse méi de Fans d'Unesser Täscht ze zéien. Fazit, Dir musst Little Nightmares 3 wierklech net gespillt hunn, do géing ech an Ärer Plaz léiwer op Reanimal waarden. Wann Dir Iech schonn ëmmer eng Kéier gefrot hutt, wat dobäi rauskënnt, wann ee Critical Role mat Telltale mécht, A wat den Jesse Pinkman domadder ze dinn huet? Dat weist Iech eisen Dispatcher. Ah, Telltale Games, wat gouf mir deemools verwinnt? Ob The Walking Dead, The Wolf Among Us oder Tales from the Borderlands, mir wossten einfach net, wéi gutt mir et haten. 2018 war et op eemol Schluss, Telltale Games huet zou misse maachen an all zukünfteg Projeten goufe gecancelt. Tja, Adieu The Wolf Among Us zwee. 2019 dann d'Comeback Annonce, LCG Entertainment iwwerhëlt den Numm Telltale Games a wäert och ënnert deem Numm rëm Spiller op de Marché bréngen. Telltale Games ass an dëser Form leider net méi wéi en Numm. Vill Entwéckler déi bei dem originalen Telltale Games geschafft hunn, sinn weidergezunn, mee Véier Telltale Games Veteranen hunn 2018 en neit Studio gegrënnt, Ad Hoc Studio, an elo wëllen déi natierlech mat Dispatch, hirem éischten eegene Spill, weisen, dass den Drops nach laang net gelutscht ass. Wann's den ugelutschten Drops geschmaacht hutt, oder mir bei dem nächste villäicht léiwer passe sollten, vläicht schonn aus Hygienegrënn, dat soen ech iech elo. Careful kid, the answers are out there if you just listen to the wind.

Papp um Gewëssen. De Plang ass simpel, Handlanger verhéieren, Handlanger vermöbeln, nach méi Handlanger mam hauseegene Meck vermöbeln an dann Rache! Wat um Pabeier allerdéngs einfach kléngt, geet leider fuerchtbar schif, Duerch en Hinterhalt gëtt dem Meckerman säi Meck zerstéiert an dobäi geet och d'Stroumquell, den Astral Pulse, verluer. Ouni den Astral Pulse a Geldmëttel fir de Mac ze reparéieren, bleift onserem Held net vill aneschtes iwwreg wéi den hellen Job un den Nol ze hänken. Nei Hoffnung kritt onsere Protagonist vum Blond Blazer, enger Superheldin, déi fir d'Organisatioun Superhero Dispatch Network, SDN, schafft. De Robert soll bei hinnen als Dispatcher schaffen an dofir reparéieren si säin Mac. An esou mécht de Robert sech un d'Aarbecht, en Team vun Ex-Superschurken als Dispatcher ze leeden, fir net nëmme sech ze hëllefen, mee och hinnen eng Chance ze ginn, ze beweisen, dass och Bösewichter net onbedéngt böse musse sinn. Alright, good to meet you, bruh. Likewise. Dir denkt iech elo bestëmmt, dat ass jo alles schéin a gutt, A wat ass da lo een Dispatcher genau? Stellt iech dat vir wéi eng Notrufzentral, mee fir Superhelden. Leit ruffen un, Problem gëtt erkläert, den Dispatcher decidéiert wéi een Held geschéckt gëtt. An do komme mer schonn zum Kärpunkt vum Spill, dem Dispatchen. Dispatchen kënnt dir iech wéi eng Management-Simulatioun virstelle fir Superhelden. Dir hutt eng Kaart vu Los Angeles, op där no an no Missiounen optauchen, also Leit déi uruffen.

oder Mobility gefrot. Hutt Dir dann eng Idee wat gebraucht gëtt? Musst Dir elo aus Ären 8 Helde wielen, ween dohi soll goen, fir d'Missioun ze bewältegen? Deen Held, deen op d'Missioun geschéckt gouf, ass dann eng Zäit blockéiert. Also de Wee bei d'Missioun, d'Missioun selwer, de Wee bei d'Haaptzentral an dann eng kleng Ruhepaus an der Zentral. Sou laang kënnt Dir den Held net benotzen. Ëmsou méi Leit Dir op eng Missioun schéckt, ëmsou méi grouss ass d'Chance d'Missioun ze packen. Awer Dir hutt dann och méi Helden déi eng Zäit blockéiert sinn, wat dat Ganzt natierlech interessant mécht, da all Missioun nëmme fir eng gewëssen Zäit aktiv ass an och méi Missioune gläichzäiteg kënnen aktiv sinn. Sou musst Dir ëmmer ofwägen wéi Dir elo am beschte virgitt. Ob Dir d'Missioun dann awer och packt ass e. Bëssen dem Gléck iwwerlooss. Baséierend op den Attributer, déi gefrot goufen, an d'Attributer vum Held oder den Helden, déi un der Missioun deelgeholl hunn, gëtt Erfolleg oder Versoe berechent. Erfolleg gëtt Iech Erfarungspunkte fir d'Helden, déi Iech hëllefen am Rank ze steigen an Iech esou erlaben den Attribut vun Ärem Held ze verbesseren. Versoe féiert zu Verletzunge. Bei der éischter Verletzung ginn d'Attributer vum Held reduzéiert, eng zweet Verletzung féiert zum Ausscheide vum jeeweilegen Held fir dës Dispatch-Session. Gimmicks wéi déi verschidde Fäegkeeten vun ären Helden hëllefen iech dobäi d'Erfollegschancen ze steigeren. Invisigal huet zum Beispill d'Fäegkeet, dass wann et eleng op eng Missioun geschéckt gëtt, de Wee bis zur Missioun an d'Missioun selwer méi schnell geet. Och d'Synergië sinn net ze ënnerschätzen, Schéckt dir Helden déi sech besonnesch gutt verstinn, steigt och hei är Chance als Gewënner vun enger Missioun erëm heem ze kommen. Punch-Up a Coupé oder och de Flambé an d'Prism sinn Beispiller dofir. Dës weideren ginn et och nach spezial Optiounen déi iech eng honnertprozenteg Erfolgschance verspriechen. Dofir musst dir awer genau de richten Held op d'Missioun geschéckt hunn. An och de Robert ass beim Dispatchen net nëmmen als, naja, Dispatcher ënnerwee. Och ouni säi Mac ass hien net ze ënnerschätzen. Fir senge Kolleegen ze hëllefen, hackt hie sech a verschidde Systemer, fir hinnen e Fiddeel ze verschafen. D'Story gëtt virun, wärend an no dem Dispatching weidergefouert, an dobäi gëtt et ëmmer e fléissenden Iwwergang. Mir begleeden zum Beispill de Robert moies op d'Aarbecht, wou viru senger Schicht scho verschidden Entscheedungen op ons waarden. Da sëtzt hie sech bei säi Büro a fänkt mam Dispatchen un. Dann kënnt eng kleng Mëttespaus, wou mir erëm a verschidde Konversatioune verwéckelt ginn, ier et dann an déi zweet Halschent vum Dag geet. Hei leet eis dann zum Schluss eng ganz normal Dispatch-Missioun an de finalen Akt vun der jeeweileger Episod. An dovun erwaarden iech der 8 Stéck mat enger jeeweileger Dauer vu 45 bis zirka 60 Minutten. An ech soen iech eppes, bei deene 60 Minutte gëtt et iech einfach net langweileg, wat ënnert aneren un de fantastesch geschriwwenen Dialogen a spannender Geschicht läit, mee och un engem Cast u Spriecher, déi senges gläiche sicht. Tell me what can this play say get sad that no happen to you? No one ever tell you that? Or no one ever come over to tell you that? It's called minimalism, it's a lifestyle. Brother, it is your life. But it's no kinda style. Mam Aaron Paul, bekannt aus Breaking Bad als Robert Robinson den Drëtten, Darren Yvette, dat ee schonn aus aneren Telltale-Spiller kennt als Blond Blazer, an den Ensemble-Cast vun Critical Role, wéi zum Beispill d'Laura Bailey als Invisigal an den Travis Willingham als Phenomamaman an nach weiderer, Sinn hei Gréisste vertrueden, déi wësse wéi een eppes un d'Publikum bréngt? I only came in as I thought we were playing Magic the Gathering tonight. I am hoping we still may. Um mat ech dann lo schon zu mengem Fazit kommen. Dem Adhoc Studios hiren éischten Titel ass wierklech ee gelongent éischt Wierk. Mat senge witzegen an excellent geschriwwenen Dialogen, dem strategeschen Dispatchen an Hacken, sou wéi och enger Story déi ee wierklech fesselt, Bis zum Schluss huet Adhoc hei eppes kreéiert dat ech sou einfach nëmmen weiderempfeele kann. Natierlech kënne mer 2025 net hannert eis loossen ouni iwwer Claire'sgehör ze schwätzen. Jo mir wëssen mir sinn e bësse spéit un, mee wat soll mer maachen. Bis iewesch schéin, besser spéit wéi ni! Ewéi lescht Fréijoer den Iwwerraschungshit vum Joer ageschloen hat, ware mir bei Luxplay leider net virbereet fir eng zäitno Review ze liwweren. Dat heescht awer natierlech net, datt dëst Spill ongekuckt un eis erlaanscht gaang ass, a mat e bësse Verspéidung presentéiere mer iech et elo. Rieds ass selbstverständlech vun. Clair Obscur Expedition 33. Hannert dësem Spill stécht Sandfall Interactive, eng kleng Ekipp vu fréieren Ubisoft-Mataarbechter, déi sech hir Passion-Projet zesummegedo hunn. Dobäi hu se sech definitiv vum JRPG-Genre inspiréiert, well Clair Obscur bitt ronnebaséiert Kämpf an Dungeons an hallef-oppenen Arealen, Charakteren, déi gelevelt an individuell ausgerüst gi kënnen, eng fantasieräich Geschicht mat existenziellen Themen an dem Wonsch vun de Protagonisten, dat Onméiglecht méiglech ze man, an dat alles mat engem ganz eegenen Twist. D'Story bréngt eis an eng aner Realitéit, an d'Stad Lumière, déi definitiv d'franséisch Wuerzele vum Studio verréit, a wou d'Schwéierkraaft an aner physikalesch Gesetzer hir Aufgaben net esou ganz genau huelen. Datt d'Stad sech iwwer allerlee fléiend Brochdeeler erstreckt, stéiert anscheinend keen. Mee d'Leit hu wuel méi dringend Problemer, wann all Joer eng gigantesch Fra um Horizont erschéngt an eng Zuel, déi um Himmel steet, ëm eent reduzéiert, sou datt all Mënschen, déi deen Alter vun dëser Zuel erreecht hunn, sech op der Plaz opléisen. Dat heescht, all Joer geet de méiglechen Héchstalter vun alle Mënschen ëm eent erof, sou datt iergendwann d'Mënschheet ganz ausstierwe wäert. D'Spill fänkt domat un, datt eise Protagonist, de Gustave, sech fir ëmmer vu senger grousser Léift trenne muss, wéi déi gigantesch Fraegestalt, einfach Paintwess genannt, d'Véierandrësseg um Himmel mat enger Dräiandrësseg iwwermoolt. All Joer gëtt eng Expeditioun op den noe Kontinent geschéckt, vun deem Paintwess hierzekomme schéngt. Dësen ass gréisstendeels onbekannt a voller Geforen a bizarre Monsteren, sou datt dës Expeditiounen aus Leit bestinn, deene souwisou kee Joer méi bleift, wéi elo och de Gustave. Hee wëll alles riskéiere fir bei der nächster Expeditioun d'Paintures ze erreechen an ëmzebréngen, an esou d'Mënschheet ze retten. Dat ass nämlech d'Zil vun all Expeditioun gewiescht bis elo, leider nach ëmmer ouni Erfolleg. An esou begleede mir de Gustave op der 33. Expeditioun zesumme mat gläichaltrege Genossen, mee och dem Maëlle, e jonkt Meedchen, dat de Gustave als grousse Brudder gesäit an trotz sengem Protest onbedéngt wollt matkommen. Ob hinne wuel endlech gelénge wäert, wat nach keng Expeditioun virdru gepackt huet? Spilleresch gëtt ronnebaséiert géint Bossen a Géignergruppe vu bis zu 3 Géigner gläichzäiteg gekämpft, woubäi och d'Expeditiounsmembere mat bis zu 3 Kämpfer gläichzäiteg untriede kënnen. Wéi ze erwaarde ginn no an no méi Matstreider fräigeschalt an ënnerschiddlech Teamformatioune si méiglech. Dobäi muss ech luewen, datt all spillbare Charakter e ganz eegene Kampfsystem huet, wouduerch keng zwou Spillfigure sech änlech spillen. D'Markenzeeche vum Spill ass awer, datt all géignereschen Ugrëff geparried oder evitéiert gi kann. Hei wiesselt dat klassescht Ronnebaséiert kuerzzäiteg zu engem Reaktiouns a Rhythmusspill, e bëssen à la Souls-like. Dat wëll och gemeeschtert ginn, well d'Géigner schloe generell staark dran oder benotze geféierlech Statuseffekter, sou datt eis Charakteren eventuell schonn no zwou, dräi schlecht getimte Reaktiounen um Buedem leien. Allgemeng kann de Schwieregkeetsgrad staark variéieren. Dat läit dorun, dat an der Spillwelt, déi iwwregens eng immens charmant Weltkaart huet, d'Dungeons net mat Level markéiert sinn. Sou weess een net, wéi staark d'Géigner sinn, déi een erwaarden. A vun engem Dungeon, wou deng Expeditioun alles one-shottet, kann et direkt bei ee goen, wou se vun allem ge-one-shottet gëtt. Dobäi huet mech och e bësse gestéiert, datt de Levelënnerscheed tëscht dem Schluss vun der Haaptgeschicht a villen optionalen awer net manner interessanten Niewequests deelweis extrem ass. Dat heescht, fir d'Finall vum Spill bass de entweeder komplett iwwerlevelt oder du spills de Schluss vun der Geschicht scho relativ fréi, gëss dann zeréck op de Point of No Return gesat an zocks de Rescht vum Content schonn am Wëssen, wéi alles wäert ausgoen. Donieft kann een och vill absurd a komesch NPCs kenneléieren, sech u verschidde Minigames d'Zänn ausbäissen, well d'Steierung net dofir optiméiert gouf, an am Camp duerch Gespréicher an Handlungen déi verschidden Expeditiounsmembere besser kenneléieren. Bei der Presentatioun kann ee Clair Obscur jiddefalls net vill virgeheien, eng eenzegaarteg, verréckten a charmant Welt, wou een zu engem Moment ouni Problem ënner Waasser trëppelen an ootme kann a kuerz ze no an e Bësch geréit, dee vu gespréichege Pinselmarionette bewunnt ass. Bis d'Story dat allerdings opgräift, kéint een awer emol d'Gefill kréien, d'Maacher hätten hei ouni Logik oder Koherenz einfach Géigende random plazéiert. Och d'Charaktermodeller wierken immens detailléiert a liewensno.

mee wou ech wierklech näischt kritiséiere kann, ass de Soundtrack. Ob verspillte Vibes an atmosphäresch Melodië fir d'Spillwelt oder epesch Ballade mat ganzem Orchester fir déi grandios Bosskämpf a grouss emotional Momenter vun der Geschicht, Clair Obscur trëfft musikalesch iergendwéi ëmmer genau den Nerv. Ech denken, datt de Soundtrack entretemps vun engem Orchester op Europa-Tour live inszenéiert gëtt, wou fir all Optrëtter Ticketen an e puer Minutten ausverkaaft waren, schwätzt fir sech. Fazit, Och wann ee vläit dat eent oder anert um Spill kritiséiere kann, ass kloer, firwat Clair Obscur wéi eng Bomm ageschloen huet. Atmosphäresch Spillwelt, villschichteg, interessant Charakteren, state-of-the-art Grafik, E spaassege Gameplay Loop, dee laangzäiteg motivéiert an eng originell, paakend Story. D'Spill huet dat alles a sech, säi Succès domat méi wéi verdingt. Am meeschte freet mech awer, datt Clair Obscur gewisen huet, dat an enger Zäit vu gefillt just nach Reboots, Remakes, Fortsetzungen oder Low Budget Indie Games, den Investment an eppes komplett Neies an Originelles sech absolut loune kann. An ech hoffen, datt an Zukunft erëm méi Studios sech trauen, nei Saachen auszeprobéieren. Jo, och fir Metroid si mer bësse spéit drun. Mee nach laang net esou spéit wéi Nintendo. Wéini gouf et annoncéiert? Weess nach wat eng E3 ass? Gouf deemoos 2017 op der E3 annoncéiert. Nodeems mer esou laang gewaart hunn, gi mer Gottseidank direkt an d'Aktioun gehäit. E Stützpunkt vun der Galaktescher Federatioun gëtt vum Silas mat senge Space Pirates ugegraff an et gëtt een hinnergeschéckt dee fir deen ze verteidegen. Wärend ee säi Wee duerch de Stützpunkt mécht, kritt ee wéi üblech déi verschidde Mechanics erkläert, ënner anerem och déi nei Zilfunktioun déi ee mat den Joy-Cons notze kann. Ech perséinlech si beim Controller bliwwen. Ech hunn et effektiv mam Controller heiansdo als nerveg emfonnt. Zum Beispill hei déi verschidden Dieren opzemaachen. Nodeems ee sech dann duerch verschidde Kämpf gezwongen huet a mat erliewe muss, wéi verschidde Zaldote vun der Galaktischer Federatioun um Verrecke sinn, huet den Tutorial säin Ofschloss mat enger klenger Prüfung, nämlech engem Endboss, engem Géigner, engem Space Pirate,

awer explodéiert oder soss eng Reaktioun huet an et gëtt ee vun deem an eng aner Welt, op en anere Planéit geschéckt. Et wierkt effektiv als éischte wéi wann ee vläicht gestuerwe wier an elo am Great Beyond wier. Vläicht wier dat jo eng Uspillung op den Titel, mee nee. Et ass een hei ganz kuerz an enger Zort Tempel, et kritt ee seng éischt psychesch Fäegkeeten an duerno gëtt een effektiv einfach an dat éischt Gebitt teleportéiert. D'Ambiance erënnert mech e bëssen un de Kakariko Forest, bezéiungsweis haaptsächlech un den Deku Bam. An effektiv ass et net déi eenzeg Parallel déi ech zu Zelda gesinn. Wat awer och opfält ass déi feminin Symbolik, soen ech emol einfach, fir mech e bëssen to on the nose mee firwëch ze géint hunn das echt dat se schwannen se machen echt de Mader klenge Spoiler Mother Brain gëtt den se dem Spill nämlichlech net wat fir mech bëssen eng verpasste gleen ee das grad wann dem Spill geet wou op denger seit physisch Fäegkeete sinn dat kenn een also ganz einfach d'Bréck tëschent psychic mind a Brain maachen An eben op der anerer Säit, wou se elo hei mat deenen, jo, dach awer relativ eendeiteger Symbolik spillen, wier dat fir mech evident gewiescht. Mee esou ass et einfach nëmmen, ok, gutt, dat schéngt einfach eng Symbolik ze sinn, wou déi Kultur, déi Aliens, déi hei sinn, esou genotzt hunn? Fragezeichen. Hin oder hier, an dësem Bësch fënnt een och säin éischten Teammate, en Engineer vun der Galaktescher Federatioun, deen duerch d'Explosioun eben och an dës Welt geschleidert ginn ass an deen elo eis Hëllef brauch fir ze iwwerliewen. Als éischte rette mer en virun de Monsteren déi do sinn an dann dierfe mer en eskortéieren. Äh, wat relativ lästeg ass äh, bis op eng Platz wo hin dann so provisoresch Lager opstellt. Speder kommen nur nach aner Teamméizeunen. Du no as mat dësem Gebiet eigenlech och scho fäerdeg. Et gëtt just nach e Bosskampf an du no kann ee mat Hëlle vun dem mm, Fast Travel System so lo mal einfach d'Gebiet verloossen an et kënn een an d'Wüst bei den zweeten Dungeon. Ich gelo net zevill an Detail äh, wat wat et an dem heiten Dungeon gëtt ausser dats en heimat eben Motorrad fräischaut. Wann en dat bis huet, kann en dummer de déi grouss Wüst äh, wat bëssen eng parallel zur äh, Overworld an Zelda ass, also äh, fréier Hyrule Steppe. An effektiv fënnt een hei och Schräiner. wou een Power-Ups fannen kann. A fréiere Spiller war et üblech, dass een mat e bëssen Erfuerschung vun anere Gebitter déi Zort Power-Ups fënnt. Gouf ee quasi belount, dass een e bëssen vum lineäre Wee ofdréint. An hei huet et éischt e Gefill vun, Ä jo, markéier op der Map, dass hei e Power-Up ass, wat s de fräischalte kanns, wann s de déi an déi Fäegkeet gewonnen hues. Generell sinn ech zefridde mam Spill. Mee eben esou Saache wéi d'Symbolik, déi iergendwéi iergendwou higeet an dann awer net weider exploréiert gëtt, wéi och d'Schräiner, déi einfach an der Wüst placéiert sinn, an aner Plazen an der Wüst, déi ausgesinn, als hätten se eng Bedeitung, mee schlussendlech kritt een déi Bedeitung entweder ni gesot oder ech hu se net fonnt. Oder et ass am Endeffekt awer iergendwou e Spill, wat trotz laanger Entwécklungszäit ni wierklech aus der Developerhell komm ass, wou villes gescrapt ginn ass a se sech einfach entscheet hunn, dat ze releasen, wat se eben hunn. Ech hunn nämlech d'Gefill, do wär nach ganz vill méi dran. An dofir sinn ech ëmsou méi gespaant, a wéi eng Richtung Metroid elo an Zukunft wäert goen, ofgesinn vun engem Samus Mario Kart DLC. Sou, elo kënne mer et soen. Ady, Gaming Joer 2025, villmools Merci fir all déi flott Spiller. A, Gudde Moien, Joer 2026, a mol kucken, wat fir gutt Spiller dëst Joer erauskommen. Wat bleift eis do elo nach soss ze soen wéi. Ciao!